Awstralia, ynys fwya'r byd, sy'n ymestyn dros bron i dair miliwn o filltiroedd sgwâr, gydag arfordir sy'n 37,000 o filltiroedd o hyd. Dyma gyfandir hynaf, mwyaf gwastad ac isaf y byd, sy'n baradwys i bysgotwyr. A dros y gyfres yma, mi fydda i, Julian Lewis Jones, a'm ffrind Rhys Llewelyn, yn gwireddu breuddwyd Wrth i ni fynd ar siwrne fythgofiadwy i bysgota ei morodd a'i afonydd, cwrdd â'i phobl, a'i anifeiliaid, ac ymweld â rhai o safleodd hanesyddol y wlad anhygoel yma. Gwych, Rhys, gwych! Ar yn y dan! Bydd ein taith yn da ni o Sydney lawr i ynys Tasmania, fyny i Brisbane, Cairns a'r Great Barrier Reef, i diriogaeth y gogledd ac i wres berwedig Darwin. cyn gorffen ein siwrne yng ngorllewin Awstralia, yn Exmouth ar Ningaloo Reef, sy'n Fecca i bysgotwyr. A mae'n siwrna ni'n dechrau yma, yn harbwr eiconig Sydney.

Reit, gwrandwyd, y rheswm dwi wedi dod chi fyma uh -huh. ydy mae yna sea life yma, a dwi eisiau chi gael blas o fywyd wyllt y môr. Wel, bawb yn disgwyl.
Arweiniwch y ffordd. Iawn, oce.
Ac roedd na ddigonedd o amrywiaeth. O siarcod i ambell bysgodyn rŷn ni ddim am fachu, fel y cuttlefish. Ie, 'na fo'n dod. Sut mae'n bita i fwyd, 'lly? Wel, mae'r cuttlefish 'ma'n cael ei tentacles, a mae o'n dal pysgodyn neu cranc neu beth bynnag. Wedyn mae gynno fo bîg fel parot, t'od, a mae'n galed iawn. Wedyn mae'r pîg 'ma yn gwasgu o gwmpas y pysgodyn, a wedyn maen nhw'n yy cael ei fwyta nhw. Maen nhw'n gyflym iawn ac yn ffermydd dros ben. Dyna pam mae fe ar ben ei hun yn y tanc?
Ie, ie. Quarantine. Isolation, ie. Hmm.
Be' na fan 'na? Mae yna dros 6,000 o wahanol fathau o bysgod yn y moroedd o gwmpas Awstralia, a nifer fawr o'r rheini ddim i'w gweld yn unman arall yn y byd. Dŵr heb lygredd, a rheolaeth llym ar bysgotwyr, sy'n sicrhau fod yna stoc cynaliadwy o bysgod iach yn byw yn y cynefin ffyrnig hwn, ac ar frig y gadwyn fwyd, y siarcod. Sgwn i os nawn i fachu un o'r rhain.
Ond, da ni wedi gweld pentwr o bysgod, Gwen. Be sgyn ti ar y gweill i ni? Reit, fory, uh, da chi'n cyfarfod boi o'r enw Pete, yeah. a mae o'n mynd â chi allan i'r môr mawr, allan y heads. Wych. Reit, a hefyd, mae rhaid chi gyfarfod o yn Balmoral. Chwech o gloch bora. Chwech? Chwech.
Mae gyda ni jetlag sti. Jetlag, mae harri chdi. Ti dy wely ni di.
Oce, gwely handi amdani. Iawn, come on te. Gwely.
Felly dyma ni, ein diwrnod cyntaf o bysgota. Dechrau o fewn yr aber ger Balmoral, er mwyn chwilio am abwyd, cyn hwylio i'r moroedd mawr i bysgota am kingfish, brenin y môr. Oddi ar y Sydney Heads, sef y pen tiroedd sy'n creu'r agoriad i Harbwr Sydney. Ac ar fore bendigedig o hydref yn Balmoral, ro'n i'n aros yn eiddgar i'n capten ac arweinydd pysgota, Pete LeBlanc, i gyrraedd y jeti. Offer wedi baratoi'n barod ganddo, felly allan â ni. Ond rhaid bod yn ofalus, gan fod y ffyrdd dŵr o gwmpas Sydney yn brysur tu hwnt Gyda phobl yn gwneud y gore o oriau cynnar y dydd cyn iddi boethi.
Be da ni'n neud fan hyn ydy, da ni yn jigio efo squid jigs bach iawn i drio dal y squid byw er mwyn defnyddio i ddal kingfish. Dim lwc hyd yn hyn, ond dal i drio. Ie, mae'n beth dwi'n mynd i wneud erioed o'r blaen. Na, dim dal sgwid fel hyn, oedd e, Na. Dal pysgod bach fel hyn, wrth gwrs, ond um, pan o'n i'n gweithio ar gwch pysgota yn um, San Diego blynyddoedd yn ôl, pan o'n i'n dal sgwid byw er mwyn dal yr uh, yellow tail kingfish. Ond beth o'n i'n neud, oedden ni'n um, oedden ni'n hongian gola mawr halogen dros gefn y cwch yeah. ac yn denu y sgwyd dod i fyny, oedd nhw'n cael eu denu wrth y, oh, right, y gola. Yeah, yeah. A wedyn oedden ni'n sgwpio nhw wedyn efo rwyd mawr i fewn i um, danc mawr, lifebait tank. Haws na hyn, mae'n siŵr? Dipyn haws oedd.
Be ni'n ei nawr yw trio cael yr pysgod bach i ddod at y bachau. Felly trio cael nhw i ddechrau bita, ni'n dod i bara Yn y bocs ma, lle twyllen o fe, dorri fe lan a gobeithio ddewn nhw i fita briwsion. Hwna fel starter bach am bachen i fel... Dwi'n meddwl sa, sa ti werth, sa chdi ddim bach o jam yna fos di? Ti'n meddwl? Ie. Mae'n rhoi licio brech da jam. Mi fes le mafon maen nhw'n licio jam. Mafon dde, maen nhw'n ei ffysus di. Ibi snapper. Mae Pete newydd dal snapper bach, babi bach, di hwn. Yn sôn mynd yn ôl, yn fyw. Ond trio dal yellowtail, abwyd bach ar gyfer y, y kingies, y kingfish yda ni. Ie, yeah, mae'n anodd os ti'n dal y rhywogaeth o'n ngywir. Ydy, ydy. Yn bwysgwyd i fach pert iawn. Ac yn flasus am symud nhw'n fwy na hynny. Ydy, ti eisiau dipyn o hynna o'r cibabs.
Pete yn dal yellowtail bach, perffaith, ond squid yw'r abwyd delfrydol i ddal y kingfish.
O, dyn ni wedi cael un fan hyn. Ie?
Squid yna? O, gwych.
Felly gyda'r tanc yn llawn, Roedd hi'n amser paratoi'r abwyd ar gyfer y Kingfish.
Be mae Pete yn neud rwan ydy efo'r pysgodyn bach yellowtail, mae 'di roid cable tie fyny trwy'r socedi y llygid a wedi roid y bachyn trwy'r uh, y cable tie wedyn. So mae'n cadw'n uh, yn fyw fel hynna.
A'r tric ola? Staen lliwgar i ddenu'r pysgod. O! O! Ho, ho, ho!
Magic! Be da ni'n mynd i fod yn neud ydy trolio, sef llusgo yr abwyd byw yma tu ôl y cwch. A hefyd, tra da ni'n neud hynna, mi fydd Rhys a fi'n castio yr uh, lures yma. Pe, pe da ni'n gweld uh, bod yna dipyn o fywyd ar ben y dŵr, lle mae yna tiwna, pysgod fel hynna. Da ni'n mynd i gastio at y pysgod yna. Ond mae moyn i gastio mlaen.

Castio i fyny'r llanw, a wedyn i gigio y ril, a wedyn pwmpio fel hyn. Mae'n edrach yn le da yn bysgod, Rhys. Wel, cystal ag unrhyw le ni wedi gweld, ynddo fe? Yndi, mae o dan y cogwini yma.
Sa'n ni'n cael tywydd fel hyn yng Nghymru, fydden ni wrth y modd. Ambell waith gari, dde. Jyst wythnos fach yn yr haf, ti'n Ie, ie, da ni'n gofyn llawer, ac Na, dim. Just wintio hwn i fyny o'n i jecio'r abwyd. Wedi cael i ddau gnoiad. Be sy'n digwydd o'n hyn ydy, mae yna kingfish wedi cymryd brathiad o'r sgwyd yma. Rwy'ch chi weld siap i geg o'n yna. A mae hynna'n golygu bod o'n bysgodyn eitha mawr. Ond dim di cymryd y bachyn yn anffodus.
Oh, i gof. Na fe sy'n rôl am y sgwad i ni, Julian. Faches i un o'r uh, Do. Kingfish. Do, wir.
Ond uh, mi redodd e am, uh, am y riff, no. a mi wedi llwyddo i dorri fi ni erbyn e. Wel, ddim yna. Ond mae'n halon i mynd y pyn.
A gyda chymaint o anlwc yn y lleoliad yma, amser i symud mlaen, ac roedd ein capten ni yn gwybod yn union lle i fynd. Mae Pete wedi dod â ni yma i'r traeth arbennig mae traeth Lord, Lady Jane. O, reit.
Uh, wyt ti'n sylwi rhywbeth anghyffredin am y traeth mae'r hys?
Wel, Mae'n edrych o'r pell ar hyn, dwi'n mynd credu bod Speedos neu lot o fusnes yma, dyn nhw. Na, na, na. Na, na. na, na.
Traeth noeth lymyn ydy hwn. O, ti'n mynd casto ni bell, a bach yeah. rhywbeth ti'n mynd eisiau. Ie, ie.
Rhyw cocktail sausage neu ddwy.
Amser symud mlaen yn sydyn, i fan bach arall, dwi'n meddwl. Ond doedd y llecyn nesa ddim llawer gwell. Yn y, o mlaen i, fan hyn, mae yna ganolfan arbennig. Lot o dwristiaid yn mynd yna rwan. Ond canolfan quarantine ydi o. Ac oedd mwy neu lai pawb yn gorfod mynd trwy'r ganolfan yma. Byddwn yn dod i fewn i Australia. Pobl yn dod o'r Oddi ar yr, y llongau mawr ac os oedd clefyd gyda nhw, um, ac oedden nhw yn, yn anffodus ac os oedden nhw'n marw, oedden nhw'n cael eu llosgi. A chi weld y simdda fanna, dyna lle oedd y cyrff yn cael eu llosgi. A hefyd oedd yr eiddo, o, o gyda nhw i gyd, yn gorau cael ei stemio, ei stimio, um, cyn iddyn nhw'n gael o'n ôl. Felly, um, dos a neb efo quarantine yna rwan, yn just uh, Rhywle i'r twristiaid fynd ydi o rwan.
Ni wedi symud nawr ochr o gleddol yr harbwr i'r de fan hyn i bysgota ar sarn artiffisial sydd wedi cael ei greu. A maen nhw yn creu rhain yn Australia ar gyfer pysgotwyr. Um, felly, yn lle bod y pysgotwyr felly, yn pysgota ar uh, y reefs neu'r sarnau uh, iawn, maen nhw'n trio cadw rheina drwy greu'r er, er, er sarn artiffisial yma. A mae'n beth gwych, achos mae'n golygu bod yr holl arian mae pysgotwr yn y mewn i'r economi yn dal i ddod heb unrhyw niwed yr amgylchedd. Felly, uh, falle bod yna rhywbeth dylen ni fod yn meddwl wneud yng, yng Nghymru a gweud y gwir.
Wel, da ni wedi cael un o'r diwedd.
Go on, Jules.
Yes. O, oh, mae'r pwar yn y bysgotyn yma. Ogia bach, mae pŵer yno fo. Nefi, wen. Dyma fo. Hei! Hei!
Brenhinbisg. Brenhinbisg Australian. A chi, Dyma mae'n bysgodyn mawr, ond mae o'n uh, un cyntaf fi yn Australia. Ystel hefyd. Ydy, ffantastig ydy. Ond hynod o bwerus. A mae'r cynffon yma yn gry dros ben. Mae oedd o fel bwlet. Ydy, maen nhw'n perthyn i'n mecryll ni, ti'n bod? Ie. Yeah. Mae'n sgomber yr teulu. Ie. Yeah. A sgomber sgomber yw'r mecryll dydi, a sgomber Australis yw'r rhain. Ie. Yeah. A ti'n gweld, mae'r un... Uh, Na ti, mae'r un ffyn yn siap ydy, ydy. Ond mae'r gynffon hefyd yn gynffon bwerus iawn. O. Oh. Yn rhoi'r cyflymder a'r pwer iddyn nhw. So mae hwnna dy ber yw

Diwrnod hyfryd arall yn Awstralia a chyfle i Rhys a fi bysgota heddiw, tra bod Julian yn ymweld â farchnad bysgod fyd enwog Sydney. Ac ein capten am y dydd, Dan Selby, arbenigwr pysgota lleol. Be ni'n trio neud bore 'ma yw mynd hibo'r strwythur 'ma yn y dŵr. a yn tynnu na bwyd. So ma cregyn mân ar hwnna'n barod so ma'r bwyd i gyd rownd o fe? Ie ma ma na gregyn na, ma na grancod na, unrhyw beth sy'n strwythur yn y dŵr mae'n denu bywyd i gweud y gwir so na pam ma reefs ne creigie oddi ar yr arfordir yn dda ond hwn pethe artiffisial yw nhw. Ond wrth gwrs mae pysgod bach na, a pysgod bach yn denu pysgod mwy sy'n eisiau bita nhw. Yeah. Felly mae'r holl gylch bywyd y tu o rawn y, y strwythyr annaturiol, mae'n gwneud i gwir. Wel, ti rhoi plwm i fewn i'r dŵr wan i fynd ar llinell reit lawr. Ie, yeah, downrigger ti'n galw fe. Mae fel, fel pel fawr drom. Hwna sy'n yw dy bwysau di. Yeah. Um, wedyn mae hwnna clip bach arno fe. Mae'r lein yn mynd sawnd i'r clip. Um, fel bod dim pwysau gyda ti ar y wialen. Ti ti defnyddio wedyn. Does yna ddim resistance i'r pysgodyn, mae hwnna jyst yn tynnu'r tynnu'r abwyd, mae'n dod allan o'r clip, wedyn ti'n ymladd y pysgodyn yn syth. Does na ddim pwysau ychwanegol ar dy le indio gwbl. A pam ti'n defnyddio'r plwm yn hytrach na jyst taflu llinell allan? Um, well, mae'n rhoi, mae rhoi dyfnder i ti, felly... Ti ar... Mae nhw'n bysgo dofn i well, well, i'n hela, lle. Fel arfer, uh, os ti allan ar, ar y môr, ti'n defnyddio abwyd ar, ar sawl lefel. Felly, ddefnyddio un yn is a un yn uwch. Felly, un ar y wyneb, un hanner ffordd, Yy, neu na ddw, mae'n mynd dibynnu, t'mod? Alli di ddefnyddio peder gwialen ar rai o nhw, t'mod? Cadw lygad ar y wialen nawr, achos falle fe gewn ni yy drawiad fan hyn na. O, ie! A do wir, pysgodyn cynta'r dydd, brenhinfysg ifanc. Sut mae o'n cymharu efo pysgota adra? Ta dos na ddim cymhariaeth? Os mae yna gymhariaeth, wedi i fi'n pysgota yn Llyn Traws am pike, penhwyad, yn aml iawn, a ni'n defnyddio yr un math o beth. Dyn ni'n mynd defnyddio down riggers, ni'n defnyddio uh, abwy lewers, pethau, pethau plastig neu, neu metel neu pren, a ni'n trolio nhw fel hyn, ond maen nhw'n mynd lawr i hunain. Mae, mae, mae peth i dynnu nhw lawr neu mae'r pwysau yn dyn nhw'n naturiol. Ond dyn ni'n chwilio eto am strwythyr yn y dŵr, falle taw hen wal gerrig neu hen ffens neu jyst darn o graig yw e, ti'n gwybod? Um, Felly mae pysgod yn heithio at yr un un peth bob diwrnod? O, le... oh, mae'r abwyd wedi cael malad fyna. Y broblem ni'n cael yw mae yna bysgod bach y leather jacket yma, sy'n â danedd miniog iawn fel pig bron y bod. Ie, yeah, fel pig deryn.
Ie, ie, maen nhw'n ma nhw pigo ar, ar yr abwyd. Mae, mae, Mae ceg nhw ddigon cryf i dorri bachyn. Mae nhw fel line clippers bron a bod, dyma. A maen nhw'n gallu cnoi drwy fachyn, maen nhw'n nhw jyst yn gweld yr abwyd yn mynd i fod bam, bam, bam, bam, bam, bam. Felly bod yna dri neu bedwar o'n nhw'n ymosod arno fe, tynnu fe'n ddarnau, tynnu fe'n syth off y bachyn. Hefyd, mae rhaid ti feddwl, mae'r pysgod bach yna, y cynnwrf mae'r pysgod bach yna yn creu, falle bod y, falle bod y kingfish yn gweld hwnna, bod e, ww, mae rhywbeth draw fanna, a wrth i e drwyddi nhw, a mae'n bang. Felly dyw e ddim yn beth drwg i gyd, ond y broblem yw maen nhw'n mynd ar abwyd di. Dwi'n edrych ymlaen, gobeithio na i ddal rhywbeth. O, fi'n siŵr wneud i, fi'n siŵr wneud i. Wel, tra mae Rhys a Gwenllian di mynd i bysgota i fyny'r afon yn Sydney, dwi di dod yma i farchnad Bysgod, Sydney. Jyst i weld yr amrywiaeth anferthol sgynnon nhw o bysgod yma yn yr harbwr. Lly, fe wna fi. Yma ers 1966, mae'r farchnad wedi lleoli yn Blackwattle Bay, dwy filltir o ganol Sydney. Hon yw'r farchnad bysgota fwya yn hemisffer y de, a'r drydydd fwya yn y byd. Dros gyfnod o flwyddyn, maen nhw'n gwerthu bron i 15,000 tunnell o fwyd môr. Felly mae yna ddigon o amrywiaeth o bysgod ffres Neu wedi coginio ar gyfer y siopwyr llwglyd.
Mae gynnon ni marlin fan hyn, a wedyn morwong, rhywbeth wedi clywed am morwong, tuna steak, snapper fan yma, y kingies, dyma nhw, 20 dolar y kilo. Mae nhw bron yn, yn ddwbl y, y pris yr, y snapper. Mae rhaid i ddweud, dwi yn fy nefoedd yma, achos mae'r pysgod yma i weld i fwyta a hefyd maen nhw'n dangos rygbi byw yn y farchnad. Paradwys i fi. A ba fo, y baramundi. Hwn mae siwr di'r pysgodyn mwyaf enwog yn Awstralia. Mae pobl yn trafeilio am filltirodd i ddal y pysgodyn yma. A maen nhw'n dal llawer ohonyn nhw i fyny yn y Northern Territory a'r Top End, lle mae'r llifogydd wedi bod a mae'r dŵr yn yn iselhau a mae'r barramundi yn cael ei dal mewn yr billabongs ma a mae pysgotwyr wedyn yn yn eu targedu nhw. Fan hyn mae gynnon ni im perador. Mae rhaid mae hwnna di'r pysgodyn mwya llachar dwi wedi weld yn y mwy erioed. Whiting, mae hynna'n fwy fel Draenog y môr i ni, ry bach mewn ffordd. A fflated! So hein di'r fflated cyfa. A mae'r fflated yn ddrytach na tiwna stêc. Mae hynna'n dipyn o sioc i fi, deud y gwir. Fel arfer, mae tiwna, be da ni'n dalu ym Mhrydain, dod, mae'n mae bris mawr. Sgwn i os mae Rhys a Gwen wedi dalu na hein. Enbeth hyll, dio. Pen hollol fflat.
Beth ni 'di neud nawr, ni 'di dod lan un o'r afonydd bach, un o'r creeks sy'n redeg mewn i harbwr Sydney. Ydyn ni'n pysgota am whiting, brim neu flathead. A be dyn be dyn ni'n defnyddio yw'r yy pethe bach ma' nw ma' nw'n galw nhw'n blades. A ma' nw fod i ddynwared rhyw bysgod bach sy'n byw'n agos i'r gwaelod. A be dyn ni'n neud, dyn ni'n castio rhein allan. Rwbeth fel 'na. Aros iddo fe fynd i'r gwaelod. A wedyn ni jyst droelli fe nôl yn ara bach. Jyrc bach nawr ag yna mân, rhoi rhywfaint o fywyd mewn iddo fe, a gobeithio bydd un o reina'n dod lan a llamu arno fe, a'i gymryd e, gan feddwl taw pysgodyn bach yw e, i bwyd nhw. Maen nhw gyd yn bysgod ysglyfaethus, yym, a maen nhw'n dueddol o fynd ar hyd y gwaelod 'ma yn chwilio am fwydod neu bysgod bach neu grancod bach falle. Ond mae'n heddychlon iawn lan 'ma. Mae'n hyfryd, yndyw 'i? Och! Fel y boi.

Waw, gosh.
Flathead di hwn, a mae'r pysgodyn yma yn fendigedig i fita. Pysgodyn cyntaf fi. So beth yn ei nefo hwn? Rhaid o'n ôl dod? Ie, yeah, rhoi yn ôl. Newn ni dad fach i fe na, roedd yn ôl. Mae nhw bethau uh, ddigon tuff. Mae yna bigau arnyn nhw. Ti'n gweld y fyna? Y bigau'n cas just fyna. A mae'n un ochr draw ag ar hyd i gefn, e.

A chdi mewn trwsus bach hefyd.
a mae bywyd yn dda i ti ma? Yndi, mae'n fendigedig tro, a mae'n sbia. Ddim lot i gwyno amdano, gwyd. Na, gos, na, gos. Tywydd yn fonws, mae rai fi ddeud, mae'n fendigedig fe. Ond ges i bedwar blwyddyn i gychwyn, ni berwys a dod nôl i Gymru, a ni yn o, bo'n hiraeth mawr, mae rai fi ddeud. Nes i dros yr hiraeth, achos nes i jyst sylweddoli, wel dwi'n lwcus uffernol, achos bod gen i fi gartra yma a cartra yng Nghymru. Ti'n dod adre weddol aml fed? Dw, dw, dw.
Mae'n fendigedig, mae gen fi'r gorau o ddau fyd, rili. Dwi'n lwcus iawn. Mm. Fi wedi bod yn bygwth o draw, mae'n bysgota dy ti ers, um, ers di ddod yma, gwedi gwir, ynddo? Felly, uh, mae'n neis iawn gael dy gwmni di bysgota. Fi wedi cael bachiad fan hyn. Ei, cyntaf ti wedi cael fy dwymo. Sy'n hanner pwer y kingfish dy hwn, fe beth ti. Ysgol ni'n bach lleia yn y byd. Oh! Wel, i bach tlwyd. It's a little towel.
Mae'r rhain yn perthyn i'r uh, Yy Persiforms felly ma' nw'n perthyn i'r i'r yy i'r Bream 'yn ni'n ca'l Black Bream fel ni'n galw nhw. Ie. Yym a'r Drenogyn hefyd yy y Bass a'r Perch. Felly geth hwnna fyn' nôl to. Bant y ti. Da iawn. Felly ma' 'dy ti deulu ma' nawr ti 'di priodi Rob, Awstraliad.
Do. A dou o blant, Griff a Bronnie. Gruff y Branwen, ie? Da iawn. A maen nhw'n siarad Cymraeg. Na'r cyfan dwi'n siarad efo nhw ydy Cymraeg. Ie. Yeah. Mae gen fi digon o bobl yn galw heibio, felly maen nhw yn cael eu trwytho yn y Gymraeg. A just rhoi'r opsiwn o'r iaith iddyn nhw'n de. Ti'n mynd methu'r glaw ar uh, oerfel? Dwi yn, os ti yn bwrw glaw yma, fyddai'n mynd allan i gerdded a dwi'n efo gwen anfarth yeah. ar yng ngwyneb i. Dwi'n yn gwybod. Rob yn meddwl bod hi'n weird yn gwneud hynna, ond... Ydy wrth y modd. A ti ddim wedi bod pysgota mewn blaen? Na, no.
Dwi bod yn, uh, wel, trio water ski o'r mymer y Lane Cove River, a mae'n llawn bull sharks. a mae bull sharks ydy'r siarc mwyaf, ww, yn chwilio, mae'n sbwylio yn ffeit, ti'n A mae'r um, rhai benyw i gyd yn dod i fyny yma i, uh, i enni mewn ffordd.

Ta ta.
Ei, Charis, Jack yn cael ben blwydd.
Mae'n dda, de. Ond nhw'n trio neud yng Nghymru, ti'n mae mor llwy, ti'n mynd gweld e. Dew, sgwn i symud hyn Julian yn dymlaen. Ie, yeah, mae'n colli allan mae hynna, sa. O, di, digon gwir.
Ww. Mewn? Ww.

Da iawn, Gwen. Ti wedi meistroli hyn. Dwi'n mynd ei hynna. Ond dwi'n cael hwyl. Felly, ar ôl diwrnod llwyddiannus y bysgota, nôl â ni i draeth Manly i gwrdd â Julian. A dwi'n methu nglir a dall pam fod yr hogia eisiau cyfarfod yn Manly chwaith. Hei Rhys, dwi eisiau diolch i chdi o galon. Am beth na? Am heddiw ma.
Pwy sydd wedi meddwl bod chdi mor wybodus? Nes ti fwynhau dy hun?
Do, dwi wedi. Do?
Ie.
Yeah. O, da iawn. O'n i'n meddwl bod fysa chdi rwdlan, ond na, ti'n gwybod y stwff. Mae swnio fel sy'n rhaid i, do? Ti diolch, Blodyn. Wedi cael amser i fi. Wel, felly mae hobi newydd y ti nawr. Ti'n byw yn y baradwys bysgota yma. Dwi wrth modd.
Pam lai, pam lai. O, mae'n fo. Mae'n dod, mae'n. Mae'n dod.
Y dyn i hi. Mae'n dod, di bod y byd.
Helo! Hei, eisiau dda ti, bai? Iawn, gwych.
Beth amdana chi, chdi? O, dwi wedi cael lwmp o dwrnod da. Do, na sy'n iawn?
Do, do, dwi arbennig, ydi castol wych erbyn diwedd, ti'n Wella fi, mae'n siwr.
Wel, Tri ti'n gwbod? flated!
Tri flated! Gis ti flated? Do, do, do, fi... Ga un arall i tico fy list. Ti'n cael mwy na fi, Wendo. I diolch am dynnu y farchnad, oedd o'n wych. Wel, os o'ch ti'n meddwl fo hynna dda, disgwyl ta mori, mynd i fi surprise i ti. Surprise mm.
neis gyfeithio. Ie, yeah, da chi ofn uchder?
Na, dim fel hynna. Na. Reit, wel, yna. Gan i weld.
Roedd Gwen Llian wedi gaddo un sypreis arbennig, ond roedd ganddi ddau, a dyma'r cynta. Rhodri, un arall sydd wedi symud o Gymru i fyw yn Awstralia. Osgo, Rhodri?
Ie.
Cymro arall.
Yn union, da ni'n ni bod man yna, yw. Os ti'n dod, lle? O, Ynys Môn, Llangefni.

Maen nhw'n gorfod neidio i ffwr yn byd yna. O, fyny chi yw i. Well peidio, fi'n credu, well peidio. Ar ei draw chi.
Ie? Come on, Tom.
Felly, trip i ben tŵr Sydney, sy'n 309 metr uwch ben y ddinas. Ond cyn mynd tro allan, rhaid oedd paratoi'n drylwyr, gyda'r offer diogelwch arbennig.

Tyd o'n, ar y gwydyn na. Diolch! So chi'n allu diolch. Mae lyfli o surprise Ben. Yndi. Just paid edrach i lawr.
Ond y rheswm dwi 'di dod â chi yma i chi gael gweld faint o ddŵr sydd yma. Mae pobl yn meddwl fod yr harbwr jyst yn un darn o ddŵr. Ie. A mae 'na siarcod yn dod i fyny i fewn i'r harbwr yn amlwg, er fod 'na ddigon o brysurdeb efo'r cychod.

Dwi'n gwybod bod nhw'n stopo nhw. Mae eisiau llai ffenestri iddyn nhw. Wedyn, da ni wedi volunteerio llai ffenestri. O! Mae'n bach. O, na ni. Na fo, boys, digon o ddewis o ddŵr. Lle ydych chi'n mynd?
Wel, swn i'n licio sio dal kingfish mwy, de. Rhywbeth fydda ni gadw ar gyfer bach o swper. O! Ie.
Yeah. Sech chdi ffosi yna?
Alright, os fedri di dal y pysgod. Iawn. Na i roed y babi ymlaen. Oce. Okay.
Diolch. Lan. Iawn.
Okay. Come on to boys.
Gan i fynd o yma. Iechyd o'r ieth.
Ond cyn pysgota, oedd angen ambell i declyn bach newydd, gan fod swper yn y fantol,
Amrywiaeth de. Poppers mawr ma.
Sgynnon ni'n byd fel hyn yng Nghymru nag oes? Na. Tod, yr amrywiaeth fel hyn. Cyrrain, poppers mawr to. Bach tew o fanna. Ie. Yeah. Slim Jim fan hyn.
Co hwnna fanna de. Hwnna fel tension. Ie. Bwrw'r pysgodyn sio. Bang. Ni bachyn ar hwnna. O, maes bach. Mam bach. Ie.
Da ni'n defnyddio bach am ein ôl siarcod rhaid. Byddwn yn rhoi da i siarcod, ac mae'n fwlch llydan o'r gep yn fawr, yn dweud? Swn i'n meddwl bod nhw'n defnyddio hwnna i rhywbeth fel dogtooth tuna. Achos bod, tod, sgyn ti ddim llinell a bod Na. botwth ti hwnna fod danaf mawr.
A gyda cymaint o ddewis, roedd y ddau Gymro ar daith bysgota o gwmpas Awstralia fel plant mewn siop deganau.
Mae hwn yn ddyfais seithi pysgod. Bydd iddyn nhw'n traws a fi'n mynd â hwn nôl, gwydwch. Mae dy fi gaiac pysgota adre. Mae tyn bach yn fawr i fynd nôl ar y plen fyd.
Ti gael, law am y bacha. Dim gymryd y ti. Efo, wel, ta. Oedd fel dolyg i fi yma. Mae uh, siop ffantastig yn ei. O, mae'n wych yma.
Yr orau fi erioed wedi bod yn ni. A, a fi na fyd. E bos. Heb i ti'n neud, ti'n talu am offer dod yna? Ti'n talu am bob dim.
Wel, eich ti'n talu do. Do, do, do, do, do.
A doedd Gwen ddim eisiau colli allan ar dric chwaith.

Yr ogia'n dechra dal yr abwyd yn barod. Morning Dan! Hwn yn mynd lawr rŵan. Dwi'n trio dal yr yy Yellow tails yma. Ac yn syth bin, fi'n cael brathiad. Wych!
Ond ymysg y yellow tail bach, roedd yr hen elyn.
Yn ni, yr pysgodyr yma sydd wedi bod yn dwy'n ynabwyd ni, yr leather jacket, maen nhw'n alw fo. Mae gen fo bigyn, Miniog iawn, wrth ymyl y dorsal fanna. Yn e fo. Mae dannedd, mae'n fel y big gyda nhw. Dim hyn da ni isio. Mae'n rhaid chdi... It is. Uh. I orffwys bach ar ôl dal yr abwyr i gyd. Ie, ni wedi gwneud yn dda bore yma.
Do, wir. Fwy na gaethon ni ddo.
Pentwr o yellow tail, a mae Dan di dal un sgwyd.
Ond gyda dim ond un sgwid yn y tanc, roedd angen o leia pâr arall yn gwmni iddo, cyn mynd ati i ddal y pysgod mawr. Amser i Rhys a Fina roi cynnig arall arni.
Jackpot! Okay. A ni, sgwid, cyntaf fi yma yn Awstralia. Mewn â fo i'r lifeboat tank. Wel, ni wedi gweld sgwid mawr iawn lawr fan hyn. A ni'n trio ddal e nawr ar un o'r jigs bach ma. Chos wneith e abwyd bendigedig. Fi di... Hei, fi di...
Par o sgwids.
Ia wir, par o sgwids, a digon o abwyd. Amser dychwelyd i'r Sydney Heads i bysgota am y Kingfish. Ac ymhen dim,

Ond lle mae yna un mae yna fwy, yn does Rhys? Oes, gobeithio.
Be oedd di newid rwan oedd Dan wedi newid y iaca a di rei pen y sgwyd ar. Di torri pen y sgwyd, ond oedd pen y sgwyd dal yn fyw os leciwch chi er bod yna fachyn yna fo. A'n syth bin, mi gwson ni fachiad. Di mae'n rhaid y pen yn ôl a rwan, mi dio gael un uh, mwy. Hei! Mae o'n nofiwr. O, kingfish yw e.
A mae gennau Eli Hael yn y liged hefyd. So o, bai to.
Yn bywiog? Yn bywiog, ydy.
Ydy.
Faint o ddwy alan yn blygu rwan?

Ond ie, y brenhinbys gin i o Gymru. Reit, geith e fyn' nôl fi'n credu. Nôl at ti boi. Na fe. Hi Orys.
Da iawn boi. Very good.
Ie.
Mae Rhys di cael un arall.
Ie. Gyn ni bach arall. Ie, gan ni. Dwi ddim yn y bysgod yn hardd yn nhw. Mae nhw'n mynd tyn bach yn fwy, ar y bach. Felly mae hwn yn mynd nôl
Well shot. Hurra.
O, oh, mae Julian di bachu yn syth. O, mae'n ein arall tu ôl yna. Okay. A beth ni'n trio neud fan hynna yw dalai ffrind e hefyd. Um, maen nhw'n ofio mewn peirer hein yn aml iawn. Reit, mae hwn yn uh, bonito bach, rhywogaeth arall i ni. Gwych, edrych yn tiwna bach. Bendigedig. Yn pysgodi'n hardd arall yno, Jules. Ydy wir, ydy wir. Dwi rioed i dal un o hyn o blaen. Ffwr o fo. No, ddim bant yn sydd. Gwych. Da iawn, Jules.
Ro'n i wedi dal digon o bysgod, ond dim un oedd yn ddigon o faint ar gyfer swper. Ond mae'n syndod beth ych chi'n dod ar draws tra'n pysgota yn y môr.
Cuttlefish yw hwn. Mae Ben wedi cael ei fwyta'n barod, ond ni wedi gweld e'n arnofio fan hyn. Felly ni wedi pigo fe lan, ac mae'n uh, abwyd i ni am ddiwrnod cyfan. Yep.
Holo, holo, holo, holo. That's a good fish. Wel, ni wedi newid abwyd fan hyn. Mae Julian di bachu mewn un yn syth.
Pysgodyn arall ar y lein. Dan yn symud y cwch i ffwrdd o'r clogwyni er mwyn atal y pysgodyn rhag nofio tuag at ddiogelwch y creigiau. lle mae'n bosib clymu'r lein o amgylch y sarnau tanddwr.
Wel, mae gennym fi cingi ar yr abwyd ffres wedi gwneud gwahaniaeth. Mae'n gwsgoli'n gwell.

centimetr, ond yn ymladd yn rhyfeddol.
Mae nhw drio mi maint, ond maen nhw'n bysgodyn sola de, dim gwastraff, dim o gwbl yn nhw. Felly nôl ag o, gan fod rheolau llym yn Awstralia i wneud yn siŵr fod niferoedd y pysgod yn cynyddu ac adnewyddu. Ac e ar dal tri pysgodyn arall, doedd dim un ohonynt yn ddigon o faint i gadw. Ac os fydd hyn yn parhau, does dim peryg Ein bod ni yn mynd i ddirywio'r stoc, na chwaith cael bwyd ar barbeciw Gwen. Ar ôl chwech awr o bysgota, doedd dal dim sôn am bysgodyn mawr i goginio ar barbeciw Gwen. Ond yn sydyn...
Oes lawr i me. Oce.
Mae wedi gwneud nawr yw uh, dala llinyn trôns, Julian. Just want to get the bomb out of the way. He's only a little fella. He's only a little fella.
Chi'n gweld y pysgodyn yma yn nofio ar draws wyneb y dŵr fan hyn? A pwer ar eithriol yma.
Ond tybed ai hwn oedd yr un?

Wel, mae'r ddwy dechneg yn ei defnyddio i ddal y kingfish yma, yn weddol wahanol. Dwi'n pysgota gyda physgodyn byw, uh, flat lining mae'n galw fe, felly does ddim pwysau o gwbl ar y lein, mae jyst yn syth tu allan tu ôl i'r cwch. A'r gobaith yw bod y, y kingfish yn dod lan. Fel ni siarad, mae Julian yn cael bachiad arall. Yep. Mae'n am yr dechneg yn effeithiol, fel ych chi'n gweld. Ond y dechneg mae Julie yn defnyddio yw defnyddio'r downrigger. Felly mae yna bwysau fel pel cannon bron uh, ar linell drom iawn. A wedyn ni o hwnna mae yna glip bach sy'n dal ar lein bysgota. Ac eto sy'n pwysau ar y lein bysgota, ni'n ddibynnol ar y pwysau'r er downrigger. A mae hwnna'n mynd lawr wedyn ni ac yn gallu gosod e ar wahanol ddyfnder o un fetr lawr i Wel, mae'n siŵr 100 o fetre os da chi eisiau. Um, felly mae'n dibynnu yn union ar ble mae'r pysgod a dyfnder y dŵr ych chi'n pysgota ynddo fe. A felly mae'r ddwy ffordd i ni pysgota yn rhoi doi opsiwn i ni a rhoi doi opsiwn i'r pysgod hefyd. Um, chw maen nhw'n gallu naill ai mynd am, mynd am yr abwyd sy'n ddofn, neu maen nhw'n gallu dod i'r wyneb i gymryd yr abwyd sy'n ar y wyneb. Mae'r ddwy yn ymwytho, hyd yn hyn, tipyn.
Yeah, go on, go on. What is he?
Yeah.
Yeah. Mae'r hys di cael un. Dyma'r gwielenni mae'n rhai swmpus yn dyn nhw. Maen nhw. A maen nhw'n just yn cael eu plygu. Rhyfeddol. Credu at y bore.
Reit, mae hwn yn edrych fel pysgodyn gwerthus. Wel, Dyri?
cofio di, mae pysgod mae lle ffyliad yno ni cofio di. Ydy. O, di. O, na, na, mae'n pysgodyn gwerth. Iar! Iasgo. Fel chi'n gweld, mae'r pysgod mae

A gyda ychydig o amser dros ben, fe wnaethom ni gymryd mantais ar y cyfle i fynd am sbin bach arall o gwmpas yr harbwr. Cyn ffarwelio â'r porthladd prydferth, Oedd 'na un jobyn arall i wneud, sef paratoi'r pysgod oedd e'n wedi ddal yn ystod y dydd. A diolch i'r drefn, oedd 'na hen law ger llaw, ac ym mhen dim, roedd Dan wedi theledu'r pysgod i daflu ar y babi yn nhŷ Gwenllian a'i gŵr Rob.

Awstralia bellach yw cartref Gwen o Sir Fôn, a gyda Rob yn dysgu Cymraeg er mwyn siarad â'r plant, mae 'na gornel fach o Gymru ym mhen draw'r byd.
Ok pawb! Mae'n barod!
Bendigedig! Diolch Rob!
Pysgod Belfaidd! Wel da bois! Da iawn Rob!

Oh! Julian! O, gei di ddod eto. Hei.
Good.
Mm, bendigedig. Mwy. Mwy! Wel, na i ddeud, Gwen, ano, mae Sydney wedi bod yn um, ddinas ac yn brofiad anhygol, felly diolch o'r iawn i chi'ch dau

Fe fydd y bennod nesa yma nos Lun nesa am hanner awr wedi naw a Julian Lewis Jones fydd gwestai Jonathan nos Wener am ddeg. Nesa am arfer caled i gyffroi'r meddwl a chryfhau'r corff. Clwb Pêl Drod Malcolm Allen.